Men köyde doğdım ve etrafımda er vaqıt tabiat olğan edi. Daa mektepte oquğanda köy hocalıqnen oğraşa edim. O menim şu ve şimdiki vaqıtlarda meraqlağan eñ esas işim kibi sayıla edi. Agrar universitetini bitirgende yigirmi yıl ziyade farqlı Palestina ve Amerika Qoşma Ştatlarında çalışa edim. Ondan soñ Palestinanıñ ekologiya memuriyetiniñ başı oldım. Daa soñra İqtisadiyat komitetini, yüksek yerni almağa tırışa edim. Ve tek menim tırışuvlarıma köre, men şimdi nazir oldım. Öz Vatanımnıñ köy hocalığı meni er vaqıt qasevetlene edi. Men bu saanı sevem ve qabul etem. Tabiatnen munasebet menim ğayretimni quvetleştire. Begengen işnen oğraşmağa. taliyim bar. Men Palestina devletinde köy hocalıqnıñ başı olğanımnı diqqatığa alıp, mında bu saada olğan devletleriniñ sayısını bilmek maqsadınen keldim. Menim selefimniñ çalışqan vaqıtta işdeşlik memorandumı imzalanğan. Menim kelevüm, bu, agrar saanı inkişaf etkende emin olmaqtır. Onıñ içün men baştan kerekli terneliştüvlerni ve işdeşlik içün işlerini qıdıram. Elbette, Ukraina Agrar naziriniñ resmiy körüşüvi meni Meclisligim içün müim olğan. Pek yaqın vaqıtta niyetlerimizniñ yerine kelüv ve onıñ içün kerekli şeylerniñ yapılıv. Menim Keleşniñ Agrar universitetini ziyaret etüv kerekli edi, anda kafedranıñ ve zenatlarnen tanış olmağa, talebelerniñ yolunı bölmege fırsatım bar edi. Universitetniñ professorlarınen ve umumen maarif ders berüvnen de tanıştım. Telillerni ve keyfilerni tesir etken laboratoriyalarnı kördim. Agrar tehnologiyalarnıñ saalarda inkişaf etmek içün, agrar saanı inkişaf etmek içün iş adamlarnen işdeşlik kerek. Bu sebepten, men em de ukrainalı, em de palestinalı iş tutqan adamlarnen körüştim. Olar tek ğurbetlikke degil, Palestinağa da eşyalarnı yollaylar.

Harij Ukraniya ve minha Filistin. Esas maqsadı, bu eşyalarnıñ eksportını başqa memleketlernen bağlamaqtır, boğdaynı, arpanı, unu ve yağlarnı. Öz taraftan, Ukraina hurmalarnıñ, zeytun yağnıñ eksportını yapa bile. Tek ukrainalı ve palestinalı iş adamlarnen körüşüv ile bu maqsatlarını kerçekleştirirmiz.
Ve baht imkaniyet iltiqa rical amal fima beynahum ala taavun fi mecalil istismar vel istirad ve tasdir. Yazıq ki, men tek bir qaç künge keldim, ve men yapmağa istegen işlerge vaqıt bile yetmedi. Meselâ, men bazı ukrain zavodlarını ziyaret etmedim, kerekli kibi Ukrainanıñ paytahtını körmedim ve tanış olmadım. Men de Kreşetikte ve Mariinskiy bağçasında keze edim. Ümüt etem ki, ekinci sefer mende çoqça vaqıt olacaq. Ukraina büyük bir devlettir ve men onı daa yahşı bilmege, sizniñ halqıñıznen tanışmağa isteyim. Asılda, meni bulunğanımnen ukrainlerni añlamağa bu qısqa vaqıt maña yetken. Bizim halqlarımızda birinci baqışqa az kibi. Amma asılda çoq umumiy şeyleri bar. Palestinler de ağır yolunı keçkenler, pek çoq kederli vaqialarnen rastkelgenler. Ukrainler biz kibi yaşağan anlarımıznı yaşamasınlar. Ve Ukrainanıñ sıñırlarınıñ altında müebbetlikni tileyim. Siz devletni, öz maqsadlarını kerçekleştirende, ekonomika inkişaf etkende toqtatmağa olmamalısıñız.

Bunıñ içün biz ösümliklerniñ çoqusını suvarsız östürmek çıqışını taptıq. Bundan ğayrı, agrar işler içün kerekli yerlerini qıdırmağa tırışamız. Palestinada şimdi tavuqnıñ, miyvalarnıñ, sebzelerniñ sayısı çoq, ve olarnıñ eksportı meraqlanamız. Bunen beraber bizde boğdaynıñ mecburi öse, ve aynen o bizim memleketlerimizniñ arasında bağ kerekligini doğurta. Yoq, dünya qoy-qocalıq bazarında kündüşler olmaymız. Çünki eksport içün farqlı şeylerni yapalar. Aksine, o qarşılıq deñişüv içün yañı tehnologiyalarnen çalışmağa fırsatlarını aça. nuhafız ala vad'ına l-iqtisadi. Şimdi dünyada adiysiz vaqıt olğanına baqmadan, adamlar ale daa ekonomik krizisniñ tesirütindeler. Oña qulaq asmağa kerekmey ve öz inkişafında öge ketmege. Ekonomika inkişafınen beraber medeniyetni, sportnı, turizmni inkişaf etmege kerek. Aynen bu saalar halq arasında bağların, añlaşların, dostluqnı küçlü ete bileler. Bu saalarda Ukraina ve Palestina arasında büyük vekiller deñişüvi keçe. Ukrainler Palestinağa keleler, palestinalılar ise vaqıt-vaqıtta siziñ ülkeñizge keleler. Şimdi Ukrainağa bizim yaş sportçularımız kelgenler. Olar adamlarnen tanış olıp, yañı dostlarnı tapalar. Qızlar qılıççılıq spornen oğraşalar. İdman lagerni qurmağa niyetnen keldik. Kiyev İhhane mektebinde qılıççılıq tögeregini açmaq. Bizim gruppamızda elli dört adam qılıççılıqnen oğraşalar, cıyınğanlıqta, yüz elli dört adam. Er sport çeşiti içün öz talaplar bar. Beraberlikte oynap, bir-birine de añlaylar. Tek vekilni memuriyetçi kibi degilim, men terciman olaraq. Meydanda oynağanda, anda menim dersim bite. Bazar künü serbesttir. Hreşçatik soqağına kete bilemiz. Ya da Arsenalnayada cenk müzeyde bulunğan edik, ana Vatanını kördik. Olar pek begeneler, pek.

Böyle kezüvlerni Palestina yaşlar ve sport komiteti teşkil ete. Biz kendi sportçılarımıznı dünyanıñ ayrı köşelerge yollaymız. Dünya deñişüvinde eñ esaslı, olimpiyalı oyunlarında iştirak etmektir. Altını ve kümüşni qazanmaqtır. Bizim devletlerimizniñ medeniyet aqqında aytmağa mümkün. Palestina prezidentiniñ adından Cemal Badvan ressamı rağbetlengen edi. O, Ukrainada yaşay ve çalışa. Baqiya Sofiya Kiyevskayada keçti. Kiyev Rusiyadan qalğan eñ qadimiy abidedir. Onıñ işleri Sanaat saada misal kibi ola. Bizim medeniy abidelerimiz, Vefleem ve İerihon şeerleri. Ukrainler anda sıq seyaat eteler. Sanaatta, sportta er şey sözsüz aydındır ve bu adamlarnıñ arasında munasebetlerni bağlamağa yardım ete.